Haçanda blogerliň wideosy az prosmotr alanda. Meniň janajan podpisçiklerim meniň balajiklerim çagajyklarym jüýjeçiklerim. Goý dogan saglyk bu podpisçikleri hoplap başladyň welin senem jaý edinjek bolýar nätüňem biz älni gorkup oturan boldyk o sähel mylaýym gürleseňiz pul sorar diýip dogry aý jaý üçin pul sorajak bolýaň gerek. Näçeden jemlemeli? Bir zadyňyz ýetenokmy näme bolýar size. Eee maňa erkek ýetenok. Maňa dogrydan bir dümmül tapyp beräýge hemme çoralaryňda bar diňe mende ýok. Näme üçin meň aktiwnostim pes. Aga öz problemaňy özüň çözäýdä gaýrat et. Men seň öýüňe baryp näme üçin men tuweledim hapa diýemo. Goýýan zatlarym laýk alanok. Bir zadyňyz ýetenokmy ýa şo. Ekile degişli tohumlary, dermanlary, awlary Bäherdendäki Perhadyň tohum magazynyndan iň döwük amat bahadan alyp bilersiňiz. Maňa gerek tohum ýöne nädip habarlaş bolaý olar bilen. Wideoň aşagynda akkaundyny nomuryny belledim ýumurtga kelle.
Şo laýk bassaňyz näme barmagyňyz gopgaçýa. Siz adam bolup bolanokmy mähriban podpisçiklerim akylyja bolup bolanokmy. Kim gaçsa özüm jogap berýän basyň like. Gaýa olaň barmagyna jogap berýän çabar gudalara jogap ber Altaý bar gatnap ber gudalara. Näme?
Äwelliň ogly guda çul ugur edip dur diýä näme nerwiň oýnap otyrdyň şu wagt. Laýk basan oklar maňa nerwiň oýnaýa. Waý nerwiň oýnama gyzym mana äwelliň oglyna durmuşa çykararsa. Nirege laýk basmalam bolsa basar şol oglan.
Bilemok. Bir ýerler gijýäň bolamyka.
Aý şu sürütiň bijap ýaban heläk edýä gaşak goýbersene öööö laýk basmaýan bolsalar gowy zat goýýan näziňde dogan. Gowy zat goýýan dämi goýma. Ýaman zat goýýan men. Biziň salgymyz Bäherden Näki Perhadyň tohum magazyny habarlaşmak üçin telefonymyz altmyş bir togsan bir altmyş iki ýigrimi bäş altmyş bir ýigrimi dokuz ýigrimi ýedi nol iki wideoň aşagynda sahypamyzam durandyr. Öýlenjek bolup aljak bolup ýören gyzymy. Başga birle gördüm diýip bolan wakalardan maňa ýazdylar ähli jaňyza salam dostlar waka nähilek bolup geçdi diýä söýüşmek däl indi söýüşmek bilen näleäni guda bolduk diýädä awo ejem daga maslahat berdiler indi şu planyň gyzy plan gyz awo Akyllyja gyz, hawa öýdeçil, hiç erik çykanok, hiç kim bile göremzokdyk zat diýipdä maslahat berdilerdä. Äý öýdäkilerem, Äý bolýa olar ýalak bolsa diýipdä gitdilerdä, gördüler, geldiler, aýtdylardä, hawa hakykatdanam gowy gyz ekeni, hawa biziňä göwnümize ýarady, hawa goňşularyndanam birki sanlaryndan soradyk bol gowy zat diýdiler zat diýip. Äý menem bolýa on ýalak bolsa, siziň göwnüňize ýaran bolsa menem, hawa bir görüşsem diýip. Indi görüşdik diýä o gyz bilen. Görüşdik diýýä, hawa diýýä, owadan, owadanlygyna-da söz ýok diýýä. Bir dünýägaraýşam diýýä bir azjyk üýtgeşigräkdi daýanky. Sözümiz alyşdy diýýä, Oweý bilen gürleşdik, oturdyk, hawa, hemme zat barada düşünişdik diýýä, ýaňky bilen diýýä, bir-ä göwnümiz alyşdy diýýä bu gyz bilen. Indi men ýa şo wagt sorag berdim diýýä-dä, Seň menden öň, hawa, bir oglan bilen gürleşdiňmi, ýa biri bilen halaşdyňmy diýip sorag berdim diýýä welin, O gyzam, Ýok, hiç hilek ýagdaýda, mekdepde okan döwrümem, mekdepden soňam hiç bir oglan bilen görüşmek, gürleşmek olar ýalak zat ýok zat diýip aýtdy diýýä. Onsoň ýene bar indi oglan diýýä-da men diýýä, soradym diýýä emma yzyňa düşen ýaňky hat ýazan ýa ýenedenler, ýok olar ýalak zat ýok. Garaz özüni diýýä perişde ýaly edip görkezdi diýýä. Äý menem, Äý bolýa diýip diýýä indi barybir sözüne ynansamam diýýä-de, bir hilek Bir çyglyk gitdi diýýär göwnüme diýýär. Şo çyglygy diýýär bir barlasym geldi dändi. Muň bilen görüşip başladym awa günde bir sagat iki sagatjyk diýýär şeýdip gürleşip başladym görüşip başladym diýýär. Soň günleň bir gün gün diýýär indi muňa diýýär aýtdym diýýär men şu gün baryp bilemok awa. Arkaýynçylyga jaň eder, men şu wagt şäheriň daşyna gidip barýan, oglanlar bilen dynç almana gidip barýan diýip aýtdym diýýär. Bulam gynanan boldy diýýär, aý bolýa, onýalak bolsa wah, şu günem geläýmeli ekeniň, men seni görmesem oňňy bilemok, nähedemok diýip diýýär. Eý bolýa şeýdip diýýär, goýdum telefony diýýär, indi içimde diýýär bir hilek duýgy döretdi ýa-da bir hili bir zat diýip allaýar, bir zat diýib-ä aýdanok şu maňa diýip diýýär. Onsoň. Öz maşynda däl-de, dos oglanyn bilen bardym diýýär, maşynda öýleriniň bärrarynda durduk diýýär indi. Nähili hereketler etýär, şu hakykatdanam şol aýdyşlar ýalykmy ýa olar ýalykmy däl, indi barlap göresim geldi diýýär-de. Aý baryp durduk diýýär, ýarym sagat, kyrk minut ýalyrak maşynda oturdyk diýýär, onsoň ýanymdaky dostumam-aý näme edip ýörsüň-aý, ana-how öýünde-how bir adama birazajyk ynamyň bolsun diýip, Olam maňa göwünlik berýä, ol indi äý, kyrk munda oturdyk, göräň-ä hiçhilik, çykan ýeri ýok ýa ýeneden ýörek bolýa-la, kelläňe biderek zatlar getirip ber, munda hemme zadyň taýýar, restoranyň taýýar-a, o adamlara çakylyk berildi, hemme kişi bilýä seň toýuňdygyny, nesip etse toýuň bolar diýip, şeýdip gürleşip otyrdyk-da, menem äý, hawa-laý, göwnüme çyglyk gitdi, ol indi birhilek boldum, zat diýip-de, şeýdip, äý, gülüşip-degişip otyrdyk-da, hakykatdanam, Kelläme gelýän zat näme meň diýip bolýyn diýýä. Eý bolýa ýör gidelilaý diýip ýörejek bolduk bolýyn diýýä. Ýaňky diýýä geýnip çykypdyr diýýä. Çykdy-da diýýä gidip barýa bir ýerik diýýä. Indi ýaňky menem gördüm, ýanymdaky dostumam seretdi diýýä. Eý-waý şomaý diýdik diýýä olam. Hawa, hawa şo diýip diýýä indi oturduk diýýä. Bul indi nirä barýa ýagny maňa hiç zat aýtmady diýýä. Bir ýerik gitjek diýip. Ýagny biriniň doglan güni ýaňky öz garyndaşlarynyň ýa ýeneleriniň doglan güni ýa toýy bolsada hatda Ejesi bile çykjak ýalak däl indi guda bolnan gyz zat bolyn onýalak däl diýýä geýinipdir diýýä çykyp barýa diýýä e bizem bolýa diýýä any näme etjekka diýip diýýä gyzarlaly göreli nirä barýany göreli diýip diýýä yzyndan çykdyk diýýä indi edil kinolardaky ýalak diýýä da meň kelläme ýa müň sanak zat geldi ýaňky dostumam diýýä bir hilek boldylaý bu diýip diýýä ýaňkyň yzyndan ýola çykdyk Taksi tutdy. Taksi-a mende bir taksiň eline düşüp gitdik diýýär. Oň bardy diýýär bir kafelaň birine. Biz-ä bärräkde durduk. Düşdi diýýär, kafeýa girip gitdi diýýär. Indi bizem bir zat edip girmeli-ä bu kafeýa diýýär. Ýagny gönümel baryp, hawa, zat etseň-ä bu görjek diýýär. Bäş-on minut diýýär garaşyp oturdyk diýýär. Onsoň diýýär, E, dost, madidin-dä, bol ýuwaşjyk bile, göreli, baraly, hawa, gapysyndakydan sorarys zat diýip, diýýär. Bardyk. Soň garşy aldylar gapysyndaky durýan gyzlary, diýýär, soradyk, daş loža şulara girdimi olam? Hawa, girdi-ä, pylan ýerde geçip oturdy zat diýip. E, bizem bärrägine geçip oturaly diýip girdik. Girenimizem şo, diýýär, gözüm düşdi, diýýär, bärsinde bir erkek adamyň eli göründi, diýýär-de, ýagny oglanyň eli göründi, diýýär. Arka tarapyndan eli göründi, diýýär-de. Menem seretdim-de, bäh, nälelik bollaý bu diýip, bärrana geçip oturdyk diýýä. Indi hemme zat kinolardaki ýalak-da, indi durmuşam kinodan alynýa-da, indi oň özem aýdanda şular ýalak, bu kinodaki ýalak, agam biz-ä kinoda bolýandyr öýtsem, durmuşam şon ýaly eken diýip gürrüň berýä-de. Oturdylar-da, Aý, bul ýa gülüşip, degişip otyr. Indi men dogan diýse, dogan däl, jigisi diýse, jigisi däldi. Aý, ahyrda ýa bolmady, ýa dostumam, äý, biderek wagt ýitirip oturandan, ýör, ýanyna baraly diýdim, baraly diýip aýtdy diýýär. Ilki men ýa surata kamera aljak boldum-da diýýär, soňundanam nämä gerek bu zatlar, gönüm el üstünde tutamsoň diýip diýýär. Ýerimden turup bardym diýýär. Meni görüp diýýär, birhilek boldy diýýär bu diýýär.

Ýöne diýýär, egnine kakdym diýýär, dost diýýär. Dost diýdim diýýär, men şu gyzy aljak bolup ýördüm, eýýäm hemme zady geçirildi, ýagny guda bolundy, toý günümize çenli bellidi diýip aýtdym diýýär. Ýöne diýýär, indi seň bile gördüm, hawa hemme zada-da düşündim, bolýar, sen halan bolsaň, şu gyzam seňki bolsun diýdim diýýär. Ýaňkydy-ýa yzymdan turup dur, düşündireýin, beýtme, indi myhmanlar hemme zat diýip gohlajak bolup başlapdy ýa-da ýaňky aglap, sen näme üçin beýtýäň, sen maňa düşün, men saňa düşündirjek, bärde beýdip, neme edip durma, zat diýip diýýär. Menem, eliňi aýyr menden, hawa, köpçülikde gowy däl, kafeňem içinde adamlaram seredip otyr diýýär, köpçülikde gowy däl, men düşündim seň nähililikdigiňi, hawa. Senem öz bagtyňy taparsyň diýip şeýip çykyp gaýtdym diýýär. Indi öýe geleňsoň öýdäkileredem aýtmala bir zat diýip diýýär. Öýe gelemsoň hem näme etjegimi bilmedim diýýär. Eje diýýär ýanyna bardym diýýär indi ýüregini agyrtmaýyn diýip aýdaýyn diýdim diýýär. Şular ýalak ýagdaýlar awa şular ýalak şular ýalak boldy diýdim ol indi. Hudaý saklasyn toba toba Allajan bizi sogupdyr Toýdan soň bular ýalak zatlar bolan bolsa nähilek bolardy diýipdä. Bulamdä erbet boldudä, Wah, şo gyz gowy göräýdimdä, menem gowja gyz diýip neme etdim bolýandä, ýok, bular ýalak bolsa neme etmäli diýip, garaz, şeýdipdä, ejememdä, Hudaý bizi köp zatdan sowupdyr diýipdä. Bir tarapdan begendidä, Hudaýa şükür, şul toýdan öň şu zatlaň çykany gowy boldy diýipdä, menem hawa-da, şular ýalak ýagdaý boldy diýip aýtdymdä, garaz, şeýdip, toýy ýatyrdyk, zat etdik, soň. Mawa birki ýyldan soň başga birine öýlendim Memmezadym Hudaýa şükür gowy bolýn. Ýöne şo wagt şolar ýalak ýagdaý bolup geçdi diýip gürrüň berdi. Dostlar durmuşda hemme zat görnüşi ýaly adamlaň ýa aýdyşy ýalak bolanok. Käwagt özüňem awa bir zady gözüň bile görmeli ýa gözüň bilen tutmaly. Ählijaňyzyň janyňyz sag bolsun saglykda bolşalyň dostlar sag boluň.